Do do mécht eppes mat. Awer bei ons um Bistro um Eck ass ëmmer eppes lass. Hei gëscht den Owend kënnt een eran, de sot de Garçon, hunn ech gëscht den Owend hei 2.000 Frang versoff? A jo, sot de Garçon, ganz genee 2.036 Frang. Gott sei Dank, soten ech, hu scho gefaart ech hätt se verluer. A hie sëtzt sech bäi mech un den Dësch, bestellt seng ganz Fläsch Schampes, facht sech déi hannert de Kollisknäppchen, do bestellt en sech nach eng hallef Fläsch Schampes, schléit sech déi och hannert d'Krawatt an do bestellt en nach ee Glas Schampes. A wien dat de bannert sin se mir. Do gesäis de awer wéi et ass, wat ech manner drénken, wat ech méi voll gin. Awer an eisem Bistro ass ëmmer eppes lass. Hei mat mäin Dokter, deen ass jo ganz do dergéint, dee seet ëmmer, een dee vill Alkohol drénkt gët net al. Wat e Kéis! Et gëtt der vill méi al Sëffe wéi al Dokteren. Hei an do sot en nach zu mir, Wann s de sou vill Alkohol drénks, da gëss de no dengem Doud zu Stëbs. Du sot ech, Wann dat stëmmt, Här Dokter, Da läit mäi Papp a mäi Grousspapp a mäin Urgrousspapp doheem bei eisem Kicheschef. Ech kann deen Dokter net leiden. Hä, meng Fra geet och bei en. Fréier, wéi si jonk wor an huet ze ënnersicht, huet se sech misste ganz ausdinn. Lo brauchs net méi Zong ze weisen. Mee mee et muss ee jo muss ee jo bei den Dokter goen. Den Dokter wëllt jo och liewen, gell? Du gees bei den Dokter, dee schreift der e Rezept Dann hëls däi Rezept, gees an d'Apdikt, hëls deng Medikamenter, wëll den Apdikter wëllt jo och liewen, gell? Dann hëls deng Medikamenter an du gees heem domat, du geits an d'Dreckskëscht, wëll du wëlls jo och liewen, gell? Déi hunn der haut Medikamenter, duerfir ass nach guer keng Krankheet erfonnt. An dann? Gett emol eppes an der Apdikt verwiesselt, he? Ah jo? Hei, wéi ass et mengem Brudder gaang? Dee wollt en Daaremstéierungsmëttel hunn. A wat huet e kritt? Nervosan, fir d'Nerven ze berouegen. Ech sot, Mä léiwe Jong, du häss mech awer al beschwéiert, Ech soten, ech huelen et virun. Ech maachen zwar nach ëmmer an d'Box, mee ech reege mech net méi op. Wësst Der, ech kann deen Dokter net leiden. Hei deslescht sot en zu mir, ech hätt e Béiebauch. Maja. Ech soe mer ëmmer besser vum Béier e Bar wéi vun der Aarbecht e Bockel. E sot zu mir, Ech ka keng Diagnos stellen wéint dem Alkohol. Ech sot, Dat mécht näischt, Här Dokter, da kommen ech erëm, wann Der niichter sidd. Hei 3. Dräi Humpe pro Dag, huet hie mir zougestan, dräi Humpe pro Dag! Stell dech emol vir, mat mengem Duuscht misst der siwen Dokteren hunn. Ech kann deen Dokter net leiden, mee ech ginn awer heiansdo a seng Waardezëmmer, a seng Salle d'entente. Jo, Salle d'entente, well een do esou vill héiert, gell? Do héiert een alt emol, wat fir Krankheeten ass d'Leit hunn. Vläicht huet een déi och. An da gëtt een och gewuer, wat een dogéint ka maachen, gell? Mee des Leschte do sot ech, do, do ass ee komm, deen huet ons alleguerte geckeg gemaach. De sot en, ech muss mir ënnersiche loossen. Also, dat géing ech, ech dreemen all Nuechts an esou e Kabes, sot en, ech muss mir ënnersiche loossen, sot en, all Nuecht an dreemen ech an all Nuecht datselwecht. Dat geet meng Kumme Diir op an dräi flott jong Frae kommen eran a ganz plakeg, Ech soe mer, dat ass dach wonnerbar, jo soten mir, déi lescht déi facht ëmmer d'Diir zou, dann erwächen ech. An elo, mir fuere vir mat onsem Programm an ech si frou, datt Der emol alleguerten do sidd. Héiert Der hannen? Huet ee Chance, ech versichen no 62 Joer, ech héieren ëmmer nach net hanne. D'Arbeit, déi haten net Aarbechtskräfte genuch, du si se duerch d'ganz Welt gaang fir Aarbechtskräften ze fannen. Du koumen se och op Borneo. Du krute se dann zwéi Kannibalestänn, ee koum op Diddeleng op d'Schmelz an ee koum op Esch op d'Schmelz. Sou ganz gudd geschafft Jongen. D'ass alles gudd gaang bis no 6 Méint hei zu Düddleng eng Botzfra gefeelt huet. Déi wäert nach net déi Botzfra do sin hat d'Saach versicht ze vertuschen. Sin och weider geschafft. Ass alles gudd gaang bis no 6 Méint. Do huet erëm eng Botzfra gefeelt. Do gouf dann de Kannibalechef bei den Direkter geruff. Do sot den Direkter zu him, Also dat geet hei net, mir kënnen Iech net méi brauchen, Dir kënnt net hei ons Botzfrae friessen, Dir musst erëm heem. Si fuere mat en op de Findel. Iwwerdeems koumen déi Escher Kannibalen och um Findel u, well déi an d'Vakanz geflu sinn op Borneo. An deen Diddelénger Kannibale-Chef, deen hat e Gesiicht esou laang, datt e sech bal dra getrëppelt huet. Sot deen Escher Kannibale-Chef, Wat ass dir da geschitt? Ma, sot e, mir hunn do zwou Botzfraen inhaléiert an elo musse mir heem, mir däerfen net méi erëm. Dat do ass eng Reng, sot deen Escher. Mir friessen all Dag en Ingenieur, et huet nach keen der Nuecht geholl. Zwee Kannibale kumen beieneen, et sot deen een zu deem aneren, ech hunn Dier, mossen Honger, hues de näischt z'iessen? Oh, ech hunn näischt, sot deen aneren. Du kuckt hien an d'Tiefkühltruh, do luch een dran. An hien do? sot en. Ah, sot hien, deen aneren, dee kann ech der net ginn, sot en, wëll deen huet Zocker, vun deem kachen ech Gebeess. Hei, d'Luxair, d'Luxair flitt jo och elo an Afrika. Si hu jo elo déi grouss Boeing do kaaft an do hu se Pilote engagéiert. Komm e Präis sech virstellen bei den Direkter. Sot den Direkter, wéivill Flugstonnen ass net, sot de Präis 200. An wat en da vu Prétentionen hätt, vu Gehaltsuspréch, sot de Präis dann 2000 Dollar d'Woch. Oh, sot den Direkter, wat maacht der mat 2000 Dollar d'Woch? Ma, sot de Pilot, 1000 Dollar fir mech an 1000 Dollar fir meng Fra. Ma dat ass eng Iddi, sot den Direkter, mir schreiwen Iech. Gläich drop kënnt e Fransous. 160 Flugstonnen, Gehalt 3.000 Dollar. Wéisou 3.000 Dollar? Ma jo, sot en, 1.000 Dollar fir mech, 1.000 fir meng Fra an 1.000 fir meng Maîtresse. Oh, dat ass och en Argument, mir schreiwen Iech. Gläich drop kënnt e Judd. Fluchstonne keng. Gehaltsuspréch 6.000 Dollar. Hehehe, sot den Direkter, 6.000 Dollar, esou wéineg vill? Nä, sot en, 2.000 Dollar fir mech, ech ginn iech 2.000 Dollar an déi aner 2.000 Dollar gi mer dem Preißel, loosse mer dee fléien. E Meedchen huet 5 Joer laang mat engem Jong gefrieen. An e bemlet d'Jong drop gedriwwe fir ass sech solle se sech solle bestueden. Du sot d'Meedche, Jo, mee et ass en Hoken derbei, sot et, Lo, ech si faarweblann. Dat hunn ech laang genuecht, gol, sot d'Jong, well ech sinn en Neger. Iwwerall gëtt elo, fir vun Afrika fortzekommen, gëtt elo geschwat vum Umweltschutz. Dat gëtt jo ganz grouss geschriwwen. De Papp geet moies mat sengem Jéngsten, de Franci, eraus. Du kënnt den Här do, du sot de Franci, Bonjour, Monsieur. A si ginn do virun. Sot de Papp zu ëm, Erkenns du den Här? A jo, sot de Jong. Bé, ma koum den Här na eng Kéier. De Franci sot erëm, Bonjour, Monsieur. Sot de Papp, wéi e laascht war, Wien ass den Här dann? Deen ass vum Umweltschutz. Oh, sot de Papp, wouer weess du dat dann? Majo, sot de Franci, all Moies, wann s du schaffe bass, da kënnt en, da rifft en zu der Mamm, Anna, ass d'Luut propper? Nach een, an da ginn ech.

Mäi Frënd Pier, deen ech lo bestuet mat enger Wittfra. Wësst Der iwwerhaapt, wat eng Wittfra ass? Eng Wittfra ass eng Fra, déi ëmmer weess, wou hire Mann ass. Hei op d'Polizeirevéier kënnt e Mann, dee sot, Den Här Police, soten, ech vermëssen meng Fra. Sou, sou, sot de Polizist, Wéini ass iech dat dann opgefall? Ma sot en de Moie wéi ech dat lescht d'Heem aus dem Schaf erausgeholl hat. A wéi heescht et dann? Schimberg, sot en. Jean Schimberg? Nee, d'Fra. A sou, Madame Schimberg, sot en. Jo. Ma hutt der eng Foto vun der? Jo, hei ass se. D'Polizist kuckt d'Foto deemools, sot, Hm, sot en. Solle mer déi do wierklech nach sichen? Hey, do sëtzen der zwee, do sëtzen der zwee, eng eeler Koppel, déi sëtzen am Zuch. A grad hat eng Harespel de Mann mam Biewesch d'Lëps gepickt. An der wësst jo, wéi dat dann ausgesäit, hei, esou eng Lëps. E Beamer sot en, Ech kann d'Péng net méi aushalen, ech ginn an de Jaguar-Restaurant Cognac drénken, sot en. E geet Schëtter véier, fënnef erof, du kumm dann den Zuchschaffenden a sot, Sidd dir de Mann aus dem Kompartiment Nummer 40? Jo, sot ech, jo Fra. Ma, sot de Schaffende, är Madame, déi huet elo grad d'Toilettendier mat der Waggonsdier verwiesselt, se ass aus dem Zuch gefall. An dat sollt emol elo ausgerechent, sot ech, wou ech net laache kann.